Mateo ta eve. Esi wodzi Yesu le Betlehemdua me le Yudea le Fia Herodes ŋɔli la, ɣletivimenunyala aɖewo tso ɣedzeƒe va Yerusalem, eye wobia be, Afika wodzi Yudatɔwo ƒe fia la le? Eƒe ɣletivi do le ɣedzeƒe míekpɔ, eyata míeva be míasubɔe. Esi Herodes se esia la, dzi ka tso eya kple Yerusalemtɔwo katã ƒo. Eyɔ dukɔa ƒe amegãwo kple agbalẽfialawo katã ƒo ƒu hebia wo be, Afi ka woadzi Kristo la le? Woɖo eŋu be, Woadzii le Betlehem dua me le Yudea, elabena woŋlɔe ɖi to Mawu ƒe gbeƒãɖela la dzi be, Wò Betlehem le Yuda-nyigba dzi, menye du gblɔe nènye kura le Yuda ƒe fiaduwo dome o, elabena mewòe dziɖula si aɖu nye dukɔ Israel dzi la la do atso. Esia megbe la, Herodes yɔ nunyalawo ɖeɖe dzaa eye wòbia ɣeyiɣi si tututu ɣletivi la do wo kpɔlawo tsitotsito. Tete wòɖo wo ɖe Betlehem kple nya siawo be, Miheyi ɖadi ɖevia nyuie, eye ne mieke ɖe eŋu la, miva na nyanyam, ale be nye hã mayi aɖasubɔe. Esi wose fia la ƒe nyawo la, wotɔe dzi heyi. Kasia, ɣletivi si wokpɔ le ɣedzeƒe lae nye esi. Esi wokpɔe la, dzi dzɔ wo ŋutɔ. Ɣletivi la dze wo ŋgɔ laa keke yi ɖatɔ ɖe teƒe si ɖevia le la tame. Woge ɖe aƒea me, eye esi wokpɔ ɖevia kple dadaa Maria la, wodze klo hesubɔe. Woʋu woƒe kesinɔnuwo nu, eye wotsɔ nunana siwo nye sika, kotoklobo kple lifi la nɛ. Mawu gbe nya na wo le drɔ̃eƒe be womegagbugbɔ yi Herodes gbɔ o, ale woto mɔ bubu dzo yi wo de. Esi nunyalawo dzo yi vɔ la, Aƒetɔ ƒe dɔla ɖe eɖokui fia Yosef le drɔ̃eƒe, eye wògblɔ nɛ be, Fɔ nàkplɔ ɖevia kple dadaa ne miasi ayi Egipte, elabena Herodes le ɖevia di ge be yeawu. Minɔ afi ma va se ɖe esime magblɔe na wò. Yosef fɔ, eye wòkplɔ ɖevia kple dadaa le zã me heyi Egipte. Enɔ afi ma va se ɖe esime Herodes ku. Esia dzɔ be Aƒetɔ ƒe nya si wogblɔ to eƒe gbeƒãɖela la dzi la nava eme be, Tso keke Egipte kee meyɔ vinye la tsoe. Esi Herodes kpɔ be nunyalawo flu ye la, edze agbo ŋutɔ eye wòdɔ amewo ɖa be woayi aɖawu viŋutsuvi siwo katã xɔ va se ɖe ƒe eve le Betlehem kple eƒe nutowo katã me. Eɖo ƒe eve sia ɖe nya si nunyalawo gblɔ nɛ esime wòbia gbe wo se la nu. Ale wɔ Mawu ƒe gbeƒãɖela Yeremiya ƒe nya si wògblɔ ɖi la va eme. Ebe, Ɣli ɖi le Rama, aviɣli kple konyifafa ye. Raxel ye le avi fam na viawo, eye mele lɔlɔ̃m be woafa akɔ na ye o, elabena viawo tsrɔ̃. Le Herodes ƒe ku megbe la, Mawudɔla ɖe eɖokui fia Yosef le drɔ̃eƒe le Egipte, eye wògblɔ nɛ be, Tso nàgbugbɔ ɖevia kple dadaa ayi ɖe Israel-nyigba dzi, elabena ame siwo le ɖevia ƒe ku dim la, woku. Ale Yosef dze mɔ, eye wokplɔ ɖevia kple dadaa va Israel-nyigba dzii. Ke esi wòse be Arxelao ye wotsɔ ɖo fiae le Yudea ɖe fofoa Herodes teƒe la, Evɔ̃ afi ma yi. Wogafia mɔe le drɔ̃eƒe, ale wòdzo yi Galilea nutowo me. Eyi ɖanɔ du aɖe si woyɔna be Nazaret la me, bene nya si wogblɔ to Mawu ƒe gbeƒãɖelawo dzi be, Woayɔe be Nazaretitɔ la nava eme.